India hi sap tawng hmangtu tamna ram a ni a, sap tawng thiam tam lama kan phak loh awm chhun chu usa a chauh khuh a ni. Hmel sang dana awm kan nih bawk avangin sap tawng hmangtu ram dang dena kan sap tawng awmzia a dangin inang lo hlek hlek a awm nual. Kan chenna Mizoram zim tea chhim leh hmar lama kan tawng hman a dang hlek hlek ang hian tunah hian Indian English. Hinglish an tih mai. Mizoram ah ngei pawha kan hman thin. A tawng nei tu sahpho zawk pawh ina kan sawi tum tak an hriat thiam mai loh tur pasarih rawn tar lan a ni e. Pakhat na, Rubber. Rubber hi kan ramah hi chuan pencil a kan thil zir te tih reh nana kan hman thin. no re kan tih mai hi a ni a eraser te pawh kan ti tho awm e rubber tih hi anni lam khaw chuan condom sawi nan an hmang hlauh thung an ni leh keini tan ve ve pawh kan sawi tum a inper san hle awm e number two pass out pass out tih hi kan ramah hi chuan college atanga pass chhuak tih sawi nan kan hmang a. American ho chuan pass out hi chhiah leh tha hriatna hlo, unconscious, a awm tih sawi nan an hmang loh thung a ni. An sawi awmzia a den bik hle. An ni chuan passing out from college tih lovin graduating from college an ti a ni. Hei chu British English kan hman vang a ni ber e. Number three, veg and non-veg. India hi saei lo tam berna ram a ni tih lo hre hmasa ta ila, hetiang rama cheng kan nih avangin saei leh ei lo, vegetarian leh non-vegetarian, kan kat nuk a nih chu. Saei lo mi sawi nana veg kan hmang leh saei mi sawi nana non-veg tih kan hmang hi India tawng chherchhuah ni awm tak a ni. Assam khai hle. Aunty, uncle, aunty chu nu emaw kan pa te emaw unau nu kan nutei leh kan ni te hi an ni a, uncle te chu patea emaw kan putea te hi an ni ve thung. India ram khaw lam khaw chuan he thu mal pahnih hi an hmang rim khawp mai a, hmelhriat hauh loh koh nan pawh an hmang vek mai a ni. An ni ai puitling tawh, upa lam hmeichhia chu aunty an ti mai a, mipa nih chuan uncle. tir an koh leh mai. Thisen inzawmna neih kher a ngai lo a nih chu. Time pass, time pass tih hi kan hmang lar viau nang a he thu ka type lai hian Microsoft Word chuan a hre ngai tlat lo pek. Time leh pass inzawm hi sap tawng pangai ah chuan a awm chiah lo ni awm tak a ni. Kan rawma time pass kan hman dan awm zia chu thil pawh emaw ti em em nei lo. Boring tih vang te emaw a eng eng emaw ti a hun khawhral tihna a ni. Indian English leu leu a ni e. Number six, What is your good name? He sentence hi i lo hre tawh ngai maw chu? Tunge hming tih zawh kan duh nih chuan What is your name? kan ti mai a, nimahsela kan Indian unaute khu chuan good hi belh telin What is your good name? an ti ta thin a ni. A awmzia erawh chu enang reng good an belh tel chhan chu Hindi ṭawng a an sawi. Apka sup nam kia he tia sup hi good tihna a ni a, a nih nang angin sap tawkin an dah ta a ni e. Number seven, prepone, postpone awmzia chu a hun tur aia tlai a sawn hla tihna a ni a. Indian ho te chuan remhre takin hemi letling chiah hian a hun aia hma sawn hnai hi prepone an ti ve leh keuh mai a ni, a rem chang hle. Amaherawhchu America ramah te khaw chuan prepone awmzia an hre kher lo vang. Anni chuan.